कतऽ भेटै छै ये ई किराया पर किराया पर ले लो कपड़ा डॉट कॉम से मंगबै छिए अहाँ के आन गेलिए अहाँ के नै चलबा आबा तहन न बुझबै केकरा कहै छै ये नेट के बात अहाँ करै छी जहिया हम वाईफाई लगेने रहिए त अहीं के सबसे पहले कोड देने रही आ ओही से अहाँ नेट चलबै छी अहाँ हमरा कहै छी नेटा अबैया ये अहाँ के खराब मान गेलो हे हे हे हे हे, ई बात हम अहाँ के निकाने चलू है ओ जखने नहीं गेल जे मौगी तेकरा सुर में छलिया काल हमरा को आई छला ओ तैला हम बजे छलो अहाँ के थोड़ी न कहै छलू है सुनू ये बुरा माइन का पासवर्ड नहीं चेंज कर देवे छी तो हम अही के पड़ोसी ये रह दियो हम एतबे बात पर ने ककरो गुस्सा होय छियै हमरा बुझाय छै कि अहाँ हमरा नहि कहि सकै छी किया तऽ काज तऽ हमही अबै छी अहाँ के कतऽ से मंगबै छी अहाँ उधार से कपड़ा कनी हमरो तऽ बताओ ओहे उधार में ले लो कपड़ा डॉट कॉम अब अहाँ ककरो कहि नहीं देबै तो लोग बुझ जायत कि हम सब उधारिये पहिरे छियै कपड़ा नहीं नहीं ई तो हमरा अहाँ दुनू के पड़ोसी के बीच में रहते गप अहाँ चिंता जुन नहीं करू जे हम ककरो कहबै तऽ ये झिमनी काल्हि लऽ चलब कनि हमरा कनि हमरा बड़ लगमे नहि छै कपड़ा तऽ एक दूटा स्वेटर जैकेट ई सब लऽ लैतियै आ धियो पुता लए दू चारिटा लऽ लैतियै अहाँ एखनो नहि बुझलियै की अरे नेट से मंगावा के छै ऑर्डर करे के छै ई दुकान नहीं छै जे दुकान पर जाके अनबे उधार में ले लो कपड़ा डॉट कॉम अहाँ के तही द्वारे हम कहै छी कि अहाँ के किछ नहीं अबैया खाली कहै छी कि हम पढ़ल लिखल छी एते छी ओते छी छी किछ नहीं करिया अक्षर बस बराबर ये हमरा सुनऽ में गलती भ गेल ई बुझलिए लेकिन अहाँ तऽ हमरा पढ़ल लिखल पर सवाल उठा देलहुँ हम जते पढ़ने छी ना ओते तऽ अहाँ नहि बुझ सकै छी हमरा गाँव के पढ़ने हेते हमर गाँवो के नामे छै पढ़ल पढ़वा गाँव लागे हम इनका कनी बेसिए तमसा देलियन कहीं

अहाँ बुझबे करै छी बात ये हम ने बुरा मान लो अहाँ के बात के अहाँ नहीं सीरियस हो देखियो हम अहाँ के एखने कनी दिन पहले पैर तोड़ देलू आ तैयो अहाँ हमरा ले एते बड़का गुलदस्ता आनलू है फूल के हैं त पड़ोसी पड़ोसी छी आ संगी सहेली में तो ई हंसी ठिठोली सब चलते रहे छे अहाँ के हम पासवर्ड नहीं चेंज करब अहाँ जते मर्जी यूज करू बुझलियै

बाय बाय हाँ अब हमहूँ जाइ छी धूप तऽ बड़ सेक लेलहुँ सुखा कऽ टटा गेलहुँ आब हमहूँ अहाँके कहै छी बाय बाय पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तऽ चैनल के सब्सक्राइब कऽ दियो आ संगे संगे एकरा लाइक कऽ दियो आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर कऽ दियो